Oda kane pok ochwe gode kata kane piny pok obetie. Ing'e Nyasaye ma nyaka nene kendo ma nyaka chieng'. Iduogo dhano e lowo kiwacho niya, doguru koth dhano. Higni alufu achiel rugo piyo mana ka ndalo achiel, kata mana ka seche mag otieno manenore ni chiek. Iweji mana ka ohula ma iweyo gik moko duto kendo lando go nono. Gikadho piyo mana ka le, gichalo buya mana ka okinyi, kendo dongo migol mahua to bang'e ner kendo to godhiambo. Mirimbi osekuomowa motiekowa, iketo richowa kopodho e nyimi kama inenogie. Osekuomowa mitiekowa Mirimbi ong'ado ndalowa machiek, omiyo ngimawa orumo ka yamo makudho. Hik dhano gini piero abiriyo, to ka ng'ato nigi ngima maber, to onyalo dak kuom higni piero aboro. To hignigo duto kelonwa mana chandruok gi kuyo. Ngima mar rumo piyo kendo lal nono. Ere ng'ama ong'eyo teko mar mirimbi? Koso ere ng'ama ong'eyo luoro magero ma ikelo? Kuom mano puonjwa kwa ndalo ngimawa mondo wabed gi rieko. Biro bet kinde maromo nadi kapok mirimbi o- o- o- o- olendo? Ah, Ruoth Nyasaye, puonjwa wakwa ndalo mar ngimawa mondo wabed gi rieko. Uru chunywa gi herani mosiko okinyi kokinyi mondo wawer kendo wabed mamor kuom ngimawa duto misemiyo wathagruok maduong' thagruok maduong' kuom higni mang'eny koro miyowa mor maduong' maromo gi thagruok mane wasebedogo nyisowa e tijeni madongo wan jotichni

Kendo ni kaka kendo ni kaka dhano bende nokelo chier kuom tho, e kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo. To, to, to ginibi ka ng'ato ka ng'ato ni kare owuon, kendo ni Kristo ema nokwongo chier kaka gir singo, eka chieng' ma Kristo oduogo to joge to, to, to, to joge nochier Bang' mano chieng' giko no chieng' to bang' mano chieng' giko nochopi ma Kristo nochiw loch ni Nyasaye Wuoro kosetieko loch duto gi teko duto kod nyalo duto nimar Kristo nyaka bed gi loch nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende. Kendo asigu mano tik mogik en tho, nimar Muma wacho niya, Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiende. To kaka Muma wacho ni gik moko duto to ok nya- to nyaka ung'e ni mano ok oting'o koda koda Nyasaye, nikech Nyasaye ema noketo gik moko duto e bwo Kristo. To ka To ka gik moko duto osekete bwo loch wuowi bang'e en bende enobed gi en bang'e en bende enobed e bwo loch Nyasaye mano keto gik moko duto e bwoye mondo Nyasaye obed gi loch kuom gik moko duto. Koro ka chier onge to hero ohala ma jomi batiso nikech joma otho biro yudo Ere gimomiyo ibatisogi nikech joma otho? Ka joma otho ok chier ngang' koso wan to ere gimomiyo wayie bedo e masira seche duto? Owetena, awachnu adier nikech mor man kodu kuom Kristo, kuom Kristo Yesu Wuodwa, ni tho jomwa pile Ka an mana dhano ma ok chier, to ere ber mane ayudo kuom kuom kedo gondiegi Efeso? Ka en adier ni joma otho ok chier, to to kara wachiemuru kendo wamethuru, nikech kiny wanatho mana kaka Muma owacho.
Chier mar Kristo. Ng'ato ka ng'ato nyalo penjo ni to ere kaka ichiero jogo ma otho? Koso ringruok manadi ma nobedgo? To mano penjo mofuwo manade? Donge kodhi ma in iwuon ichwo ikwongo tho eka obet mangima? Bende ng'ato bende gima ichuoyo ok en cham hiye mabiro wuok bang'e, to en mana kodhi kan kende. Onyalo bedo mar ngano kata mar cham moro amora, to Nyasaye miyogo kido kaka, kaka oneno ni long'one. Kamano kodhi ka kodhi nigi kite, kite owuon. To bende ring'o mag gik moko ok en kit ring'o achiel, to nitie ring dhano gi ring le gi ring winyo kod mag rech. Nitie gik polo kod gik piny, to gik polo nigi duong' moro, kendo mag pinyni bende nigi duong' machielo. Nitie duong' mar wang' chieng' kod dwe, duong' mar dwe kod duong' mar sulwe, to chutho sulwe achiel rieny matek moloyo machielo. Mano e kaka chier mar joma otho bende chalo. Ringruok miiko e lowo en gima tow, to ichiere ka gima ok tow. Ka oike to oonge gi duong', to ka ichiere to en kod duong'. Iike ka onyap, to ichiere ka en kod teko. Bende iike ka en ringruok mar pinyni, to ichiere ka en kod ringruok mar polo. Nitie ringruok mar pinyni, to bende nitie ringruok mar polo. Mano emomiyo Muma wacho niya, Adam dhano mokwongo nodoko ng'at man gi ngima, to Adam machien to nodoko roho machiwo ngima. To ringruok mar polo ok en e gima nokwongo betie, to ringruok mar pinyni ema nokwongo eka bang'e mar